Кур әле, Питрау мәйданында икебез генә икән бит без. Әйе.
Ничек серле монда. Бүтән елларда монда булыр иде машина, илле меңнән артык халык, шау-гөр килер иде тырлап аланы. Тик ни хәл итмәк кирәк, монда хәзер инде безгә җырлап кына җөрергә калды. Карале, мин әйтәм, Керәшеннәрне җырлап, биеп кенә яши дип уйламасыннар тагын. Без бит әле җиң сызганып эшли дә беләбез. Менә районыбызның Колышчы авылында алтын куллы һөнәр остасы яши. Милли күлмәкләр тегә, йолаларны, гореф-гадәтләрне тирәнтен белә. Авылларында музей җасауга зур өлеш керткән Максимова Валентина Петровна. Без аның белән хәзер якыннан танышырбыз. Ул безгә түшлек жасау һөнәрләрен тирәнтен аңлатыр. Чып-чын мастер-класс көтә безне! Әйе, аның булышчылары да бар. Авылның фольклор ансамблен һәм Тон җондызы фестивале гран-при иясе Ангелина Салганованы, фестивальнең лауреаты Арина Трушинаны да күрербез.
Ай, ай, нинди тамакса, каян алдың син аны, а? Әби. Әбиең тектеме ни? Ә, миңа да тиге алмас микән, миңа да кирәк иде. Миңа өйрәтмәс микән, әйдә әле, керик янына.
Саулармысыз? Саумысыз, кызлар, саумысыз? Бәйрәмгә барасыз бугай. Керегез әйдә, узыгыз. Килегез монда, килегез. Мына монда син утыр әйдә, Василек. Әйдә син дә Арина утыр. Ни йомышлар белән йөрисез? Бәйрәмгә барасызмы, юкмы? Әйе.
Молодцы, ярар. Менә мин мына монда Менә шушы сезнең кебек кызларга, түтиләргә өйрәтергә килгән идем, дәрес уздырырга, менә шушындый тамаксалар эшләргә, менә Василёкныкы кебек иттереп. Сиңа да ошыймы, Арина? Әйе. Ярар. Өйрәнерсеңме соң? Әйе. Ярар, якынрак итеп утыр. Ярар. Бүген бит безнең бәйрәм. Питрау бәйрәме. Менә элеккеге вакытларда да сезнең кебек матур кызлар менә шушындый матур киемнәр киенеп, керәшенчә калпакларын киеп, менә шушындый томаксаларын бәйләп, уенга барганнар, түгәрәк уенга барганнар. Менә мин барча, барча бөтен керәшеннәрне дә, Барча башка дусларыбыз татарларны да шушы бәйрәм белән тәбрик итәм. Дөньялар имин булсын, чирләр бетсен, китсен тизрәк. Җылы матур көннәр башлансын, Питраудан соң җәй бетә дисәләр дә, элеккеге заманда шулай дип әйткәннәр. Алдагы тормышыбыз матур булып дәвам итсен иде. Инде хәзер әкрен генә менә шушылай Дәрескә күчиек. Ярар. Менә шушындый мин сезгә чын тамаксалар алып килдем. Менә шушындый тамаксаларны безнең әбиләребез кия. Аларны әле бүгенгә хәтле шушылай киеп йөриләр. Алар өлкән яшьтәге кунакка барганда. Ә элеккеге вакытта аларны көн саен кигәннәр. Көн саен менә шушындый тамаксаларны киеп, алар иртән, иртән битләрен җугачтын, башларын бәйләгәч, күлмәкләрен кигәчтен, менә шундый тамаксаларын бәйләп куя торган булганнар. Менә бу тамакса, көндәлек тамакса. Монсыз урамга чыкмаганнар элек. Бу тамаксадан тыш та әле башка төрле бик күп тәңкәле күкрәк бизәгечләре булган керәшеннәрдә. Бүген инде без бары тик менә шушы тамакса турында гына сөйләрбез. Әмма без инде мондый тамакса эшли алмыйбыз бүген. Чөнки, беренчедән, безнең инде мондый зур тәңкәләребез дә юк. Чын мондый тәңкәләребез, шулай бит? Аннары, менә Арины кара әле, менә моның бу өлешендә Мәрҗән диләр безнең әбиләр. Мәрҗән дигәннәре ул корал, шундый асыл таш дип әйтик инде. Бу һәр вакытта да иң өске өлешенә, тамаксаның өске өлешенә тегелгән, матур итеп тезеп, аның менә шушындый бик э, караңгы төстәгесе дә булган, менә шушындый э, ачыграк төстәгеләре дә булган, менә шушындый э, мәрҗәннәр тезеп Эш башлаганнар башта. Аннары инде тәңкәләр тезелгән. Менә, ә сиңа кызыксындырмыймы, менә ни өчен менә ул ике генә рәт икән? Ни өчен күп түгел? Менә хәзер белеп китәбез шуны. Чөнки бу э, безнең көндәлек. Менә моны яшь кызлар да кигән, Өлкән яшьтәге әбиләр дә кигән. Бу көндәлек булгачтын, ул бит, күрәсезме, тотып күтәреп кара әле, җиңелме ул? Юк.
Менә бит нинди авыр. Менә шушыны кигәчтен бит әле эшләп тә йөрергә кирәк булган. Печән чабарга да, печән җыярга да, уракка да төшергә кирәк булган. Әгәр дә монда күп тәңкәләр тегелсә, Ул бигрәк тә авыр булган булыр иде, шулай бит? Шуңа күрә бу көндәлек тамаксалар менә шундый зур бөтен дигән теңкәләрдән, менә беренче рәте аның безнең кечкенә инде вак акчалар, аннары зур акчалар. Мондый чын тамаксалар, аны әле безнең колоччыда нинди дип әйтәләр, кем белә? Муенҗака диләр, име? Безнең җакта. Башка якларда аны тамакса да диләр, андый сүзе дә бар. Менә хәзер бит инде безнең мондый тәңкәләребез юк. Безнең инде булса, әгәр дә кайсы бер кешеләрдә җыелып калса, менә шушындый элеккеге инде хәзер кулланыштан чыккан бер тиен бар, и менә тотып кара әле син аларны, и биш тиеннәр. Менә шуларны әгәр дә сезнең Дәдәйләрегез, әтиләрегез тишеп бирә алсалар, сез дә шушындый тамаксалар эшли аласыз. Әмма ул ике генә рәт дисәң, бик аз була. Шуңа күрә әйдәгез без бүген аны әзрәк заманчарак иттереп, зуррак иттереп, менә безнең Василёкныкы кебек иттереп эшлик әле. Менә шушындый ерак иттереп. Шуңа күрә мин сезгә бүген әйберләр алып килдем, нәрсәләр кирәк икәнен. Эшне нәрсәдән башларбыз икән? Иң элек, иң элек күлмәк теккәндә нәрсә кирәк башта? Өлге кирәк, өлге ясыйбыз. Өлге ясау, моның өчен бер гади газета кагазе алсагыз да була, менә шулай ватман кагазе алсагыз да була. Менә шушыны хәзер без урталай бөклибез. Менә шушылай итеп булды. Бер кат бөкләдек һәм өске өлештән әз генә итәбез дә, бутабарак киләбез дә, төп-төгәл иттереп, менә моннан да бөкләп куябыз. Так, булды. Моны, юк, моны былай бу, урталай, бу якка бүклик. Минем кәгазем кечерәк булган. Шуңа күрә күрсәтәм. Булды. Хәзер безгә кирәк Карандаш. Карандашым. Карандашым. Әзрәк линейка кирәк. Менә монда безнең э, килеп чыкты бит. Сызак. Сын, сындырдык без аны, әйме? Менә шушы. Хәзер менә шушы ноктадан 6 сантиметр бу таба киләбез. И бу якка да киләбез. Билгеләдек. Һәм аска таба тоже Менә монда болай ул булды. Төскә безнең кирәкми. Шуны менә шушы нокталарны әкрен генә менә шулай иттереп, бу безнең муен уемы булып чыга. Менә менә бу, бу җир булып чыга. Муен уемы булып чыга. Булды. Хәзер менә шушы нокталарда линейка белән өскә менә шулай җибәрәбез. Вертикаль сызыклар. Так, булды. Хәзер инде уйлыйбыз. Безгә шушындай тар гына кирәк микән? Әллә шулай зуррак әйтик микән? Дәбез зуррак әйтәбез без моны. Хәзер моны без билгелибез. Ике ягы да тигез булсын өчен, менә без бөкләгән сызыкны кабат бутала бөклибез дә. Алай, әгәр дә без алай итеп эшләсәк, безнең өлгебез тигез, яхшы килеп чыга. Бу өлеше безнең тигез көе бара. Без аны где-то бер дүрт сантиметр иттереп, ну, пусть биш булсын, билгелибез дә, бу өлеше менә шулай бара. Бу бу җирен әзрәк менә шулай түгәрәкләп куябыз. Монда бу өлештә безнең төймә эләктерергә төймә тишеге булыр. Икенче ягында Тиле булып. Хәзер инде, әгәр дә без моны шушылай гына алсак, күрәсезме, ул нинди генә тар гына булыр иде. Ә без андыйны димәдек, без зурны эшлибез. Шуңа күрә без аны зур, менә болайрак итеп ясыйбыз да. И аннары кирәкмәгән җирләрен кисеп алабыз. Менә шулай. Үзебезнең сызган этләребездән. Бу безгә комачау итмәсә алып куябыз. Менә моны тигез итеп тотыгыз, теге селкенеп, дөрес түгел өлге килеп чыкмасын өчен. Кисәбез. Хәзер. Тутарга кирәк. Бушетне дә алып куябыз. Булды. Нәхәр былай башка. Менә безнең өлгебез килеп чыкты. Тагын бер кат әйтәм, әгәр дә кечерәк кирәк булса, Менә бу өлештән үзебезгә сал җыйдык инде нинди кирәк, менә шулай итеп. Ярар. Хәзер безнең шушы кәгазьдә өлгебез бар. Безгә хәзер кирәк материал. Материал гадәттә кара төсне сайлаганнар. Менә кара дигән. Ә ни өчен кара төс сайланыр соң, менә әйтеп китегез әле.
Бу, беләсезме нәрсә өчен? Безнең бит бу тамакса күлмәкләр өстеннән, кием өстеннән киелә. Аннары аңа без нәрсә тегәбез? Тәңкә тегәбез. Ә тәңкә ул нинди? Көмеш төсле. Менә көмеш төсе, күрәсезме, кара җирлектә ул ничек аерылып, матур булып тора. Шулай бит? Дә, аерылып тора. Аннарысы, Безнең бит инде керәшеннәрнең күп күлмәкләре, алар чия төсендә, шундый бордовый, бордо димме, шундый клетка, менә безнең Аринаныкы төсле. Менә шушы җирлектә безнең кара төс үзе аерылып, матур булып тора бит. Анар бит инде элеккеге вакытта безнең керәшеннәрнең өч төсе. Берсе ак төсе булса, берсе аның менә шулай, менә шушындый кызыл төс булса, өченчесе аның менә шундый кара төс. Менә ак төс ул безнең галәм төсе, чисталык төсе, иркенлек төсе. Э, менә шушы э, төс. Кызыл ул безнең кояш төсе. Җылылык, җаңалык, яңару, яңадан туу, менә шул. Ә кара ул безнең туендыручы Менә өч төс безнең мәҗүси ләрдтән үк килгән өч төсебез бар. Менә шулай булгачтын, күпчелек йортта, хуҗалыкта, хуҗалыкта дим, көндәлек тормышта кулланылган төсләр бит инде бу. Киемнәр дә шундый төстә, манулар да шуңа. Шуңа күрә безнең бит инде мондый әйберләрне хатын-кызлар эшләгән. Кул астында менә шушындый, я булмаса менә шундый куе кызыл төс, я булмаса кара төс. Ак төстә безнең мәй менә бит. Ул әллә ни аерылып тормый. Менә ансы да бар әле аның. Менә шуңа күрә шул кара төс. Без дә бүген кара материал сайларга тиеш булабыз. Но элеккеге вакыттагы менә борынгы ниләрне алсак, ул кат-кат-кат-кат әллә ничә Нене тукыманы тегеп, сырып, аннары теккәннәр. Бу инде хәзер йомшарып беткән, чөнки моңа инде 100 ел, 100 ел гына булса әле. И ул каты булып торырга тиеш булган. Әгәр дә без менә шушы өлгене тукымага гына Менә шулай тукыманы алдык, мисал өчен. Менә тукыма безнең кара тукыма, безнең сиана үзе, менә шушында. Без әгәр дә моны алып, моның белән генә сызып тексәк, безнең ул бик тотнаксыз була. Без аны кия алмас идек, бәйли алмас идек. Ул чәбәләнеп, шундый тотнаксыз булып тора. Аны катырырга кирәк. Әгәр дә, әгәр дә инде синең э, махсус шундый катыра торган дублирин дигән материал булмаса, син, конечно, кат-кат-кат, әллә ничә кат, менә 4-5 кат, менә шушындый э, тукыманы 4-5 катлап сырырга тиеш буласың. Моң хәзер бит инде кибеттә бар әйбер дә бар. Менә шушындай бер ягы, менә күрәсең ялтырап тора. Клей, Ә бу ягы аның шома, бусы уң, э, уң ягы. Менә шу клейле ягы, бу дублеринның мондый төре, аның йомшагы да бар. Менә мин мондый котысын таптым. Хәзер мин моны э, шул дублерин өстенә өлгемне куям, сызып алам. Менә сызып алганнан соң минем менә шушындый үзенә күрә тагы бер өлге килеп чыкты. Менә шушындый. Менә Арина тотып кара әле син аны. Менә шулай бара ул, әйме. Менә бу клейле. Моны клейле ягын. Менә э, ту, синең бу тамак сага дип алган материалны өстенә менә шайтып куябыз. Тигезләп куябыз. Э, монда инде материал оның әзерәк кырда запаслары да калсын. Менә шайтып куйганнан соң яхшылап тотып Кызган үтүк белән үтүклибез. Шуңа күрә, Арина, әгәр дә син үзең эшләсе булсаң, бу эшне син өлкәннәрдән сора. Чөнки моны кайнар үтүк белән эшләргә кирәк. Моны өлкәннәр эшләп булыша ала. Димәк, без беркетәбез. Хәзер без моны беркетәбез. Менә безнең ул безнең тукымага беректе. Берек менә монда мина энә белән каплап куйган. Мин хәзерсен ала барыйм әле. Буталмас өчен бусын без уже эшләдек. Хәзер менә без аны тукымага беркеттек. Сәсимә мин аны. Вот Камил безнең Төймәләрдән эшли әбисе белән. Менә без аны беркеттек хәзер. Менә күрәсеңме, ул купмый. Каты булып тора, шулай бит? Хәзер безгә бул гына бармый бит әле. Безнең моның арткы ягы да булырга тиеш. Арткы ягына без ныграк, катырак тукыма, менә тотып кара. Менә шундый. Хәзер инде кием тузмый бит ул. Менә чалбарлар, юбкалар, шундый калын. Менә аларны да кулланырга була. Менә моның бусы уң ягы булырга тиеш. Шулай булгач та, хәзер без моны уң якны монда куябыз. Булды. Хәзер безнең беркелгән, менә бу дублерин беркетелгән өлгене тоже. Моның бу ягы уң як калачак. Аны да уң як белән уң як бергә куйдык. Хәзер моны бик яхшы иттереп, энәләр белән беркетәбез, шуып-шуып йөрмәскә. Менә шулай итеп беркетәбез. Синең бик матур чыга, красиво у тебя получается, улым. Менә шулай итеп Беркеттек, имә. Хәзер нишләргә кирәк? Икенче операция безнең китә хәзер. Карагыз. Менә именно менә шушы э, дублерим буенча машинада я булмаса кул белән тегеп чыгабыз. Только менә бу якны гына. Менә бу ике як, менә шушы як. Монда хәтле. Тик-тек дибез моны, әйме? Бусы әле торып тора. Тик-тек. Хәзер без монысына да алып торабыз. Менә без моны тектек. Менә ул тегелде безнең. Ябрилгән, ябышылган, тегелгән. Хәзер. Бу өлеше тегелмәгән, только бу ягы гына. Хәзер безнең менә бу бөтен э, кирәкмәгән уже безгә комачау итә торган җирләрен кисеп алырга кирәк. Моның өчен безгә где-то менә шушылай иттереп Мел белән сызып чыгарга була, или сызмыйча карап кына инде ис булдыра алсаң әгәр дә, шул эшне эшләргә кирәк. Моны да алып куйдык, тектек без моны, алдык. Хәзер кистек. Менә безнең кырдан күпме калды? Бетен. Хәзер безгә кирәк кулак койчы. Койчы кирәк. Хәзер инде бында безнең тегелгән булгачтын энәләр булмаса да ярый. Әмма менә бу урта өлештә энәләр булырга тиеш. Энәләр торсын, әле алар безгә кирәк була. Хәзер безгә бит моны бу бит әле тискәре ягы. Тискәре ягы безгә моны әйләндерергә кирәк. Шуның өчен әйләндергәнче матур булып, тигез булып әйләнсен өчен, менә моны күп кешеләр э, белмиләр. Менә болай эшлибез. Менә мондый түгәрәк җирләрдә кырына ук барып җитмичә, менә болай итеп Кисеп кисеп алабыз. Әз-әз-әз-әз-әз генә еш-еш-еш-еш-еш итеп кисәбез, кисәбез, кисәбез дә кисәбез. Кискәннән соң, кискәннән соң, менә безнең мына монда эләктереп куелган бит, безнең бит әле бу өлеше киселмәгән. Хәзер инде менә бу өлешне, менә бу прямо ак җиргә теләтеп, наша итеп кисәбез. Кисәбез шушылай. Моны кисеп алабыз без. Бу муен өлеше. Менә шушылай итеп кисеп алабыз. Менә хәзер без аны кисеп алдык. Менә ул шушы рәвешле. Хәзер кисеп алдык. Хәзер безгә моны әйләндергәнне дә күрсәтим әле. Булмады бу. Әйләндергәнне күрсәтәм. Чөнки әйләндерү читен. Хәзер менә ул эшне ничек эшләргә икәнне обязательно күрергә кирәк. Түзәбез, шуңа күрә моны кисеп бетерәбез. Кырык кат ишеткәнче бер кат күрүең. Шуңа күрә һәрбер эшне дә әкрен генә, ашыкмыйча гына, бу эш бик вак эш бу, җиңел эш түгел бу, тиз эш тә түгел бу. Тиз генә бүген генә утырдым да эшләдем түгел. Бу эшне эшләр алдыннан әйбәт кәеф кирәк. Рәхәтләнеп эшләргә. Булды. Бусы безнең корама. Моны инде уже алып ыргыттык. Булды. Менә хәзер безнең бу өлешне без әкрен генә болай итеп кисеп чыккан идек, әйме? Хәзер безгә әйләндерергә кирәк. Бу эшне болай эшлибез. Хәл ачабыз. Менә моның арткы өлеше, бусы алгы өлеше. Намны әкрен генә, менә шушылай итеп, җайлап кына, чөнки менә бу ткань тукыма тартыла ул. Шуның өчен әкрен генә эшләргә кирәк. Әкрен генә. Җайлап кына, бөтен эшләгән эшләрне юкка чыгармас өчен без моны җайлап кына. Кызым, син миңа бисер тегә җыя тор. Күрсәтергә кирәк була. Син бит аны беләсең, әйме? Менә шушылай без керен генә әйләндердек. Менә әйләнгәч, нәрсәгә әйләнде ул? Карагыз әле. Бер дә ошамаган инде, әйме? Тамакса булыр диеп. Менә шушыны без хәзер бер булырдай бер хәлгә китерергә кирәк безгә. Моның өчен безгә уга алырга кирәк энә белән җеп. Менә шулай ак җеп, кара җирлектә ак. Аннары соң менә шушылай иттереп, кул белән ышкый-ышкый, менә обязательно, чтоб теге шов яхшы булып чыгып, арттагы тукыма алга күренмәслек иттереп, типчеп барырга кирәк. Үтүк белән генә бастырсаң булмыймы? Ой, үтүк белән генә булмый шул. Менә үтүк белән бастырырга кирәк, типчегәннән соң. Вот, вот шуңа күрә тигез чыкмый, яхшы чыкмый, чөнки бу безнең күрәсезмени. Әгәр дә без менә болай иттереп кисеп-кисеп чыкмаган булсак, менә монда безнең шундый пишмаклар, пишмаклар килеп чыгыр иде, бөтенләй әйләнеп биреп тә булмас иде. Әйе, менә бу бу любой әйбергә шулай. Менә шушылай итеп ниткәннән соң типши барабыз. Да, бу операцияне, менә без моны типчеп тә чыктык, менә шулай итеп. Типчедек, агына белән, э, җеп белән име. Аннары типчегәннән соң үтүклибез, тагын бер кат. Бу яктан да үтүклибез, бу тискәре ягы була. Бу яктан да үтүклибез. Хәзер үтүкләгәннән соң инде уже без бу ак сөтне суырып ала алабыз. Ул безгә уже кирәкми. Әкрен генә, ипләп кенә боларны суырып чыгарырга була. Хәзер безнең нәрсә калды? Безнең бу муен өлеше эшкәртелмәгән, шулай бит? Ә, аны э, хәзер нәрсә белән эшләп була икән? Элеккеге вакытта менә аны э, шушылай Менә монда даже төсле тукыма белән эшкәртеп алганнар, аның артыннан киткән мие, мәрҗәннәре. Ә без болай эшлибез. Безнең хәзер кибетләрдә сатыла касая бейка дибез без аны. Махсус шушындый теге туры булмаган уемнарны эшкәртергә. Касая бейка, аның менә менә ул. Аның була Менә кызылы була, менә без кызылны куя алабыз. Аның моны менә караны, безнең бу тамаксага биттә бара, кирәк булса. Әле аның була шундый, менә мондый, ней, көмеш төслесе дә була. Андый белән дә бик матур була, менә шулай итеп, әгәр дә без шушны итеп эшкәртсәк. Хәзер без моны ничек иттереп? Менә бордык бит инде, хәзер менә әйләндердек, тектек. Менә мондый калдык җирләрне әйбәтләп тигезлибез. Менә алар безгә комачау итәчәкләр. Так, энәләрне алдык. Яңадан соң болар эшләп кала. Хәзер без моны болай эшлибез. Менә кызыл төс белән, кызыл көтүс әйбәтрәк күренә. Шуның белән төшен торса. Еще. Менә шушы алабыз. Монда да кул эше кирәк хәзер инде. Энәне алып, азрак моның запаска калдырабыз. Дөрүк дөрестән менә шулай итеп. Яртысына тискәре ягы эләгерсен, яртысына уң ягы эләгерсен. И шушылай Барабыз, барабыз, тегәбез, тегәбез, типчеп, менә шушылай итеп типчеп чыгабыз. Менә болай типчеп чыктык без моны. Менә болай итеп элгече өчен әле запаста калдырдык. Яңадан без аны менә шушылай итеп тегеп куячакбыз. Бу монда төймә эләктерергә калачак. Менә ике яктан да тегелеп барды. Хәзер безнең швейный машинадамы, я булмаса кул беләнме, менә моны уже тегергә кирәк һәм менә бу ак җебен алып ташларга. Нәрдан алып ташладык монда инде уже. Так, буталмас кабыларын алып та куям. Чөнки хәзер без буталабыз аңа. Болар кибеттә сатыла, кыйммәт түгел болар, мондый әйберләр. Менә хәзер уже тегелгән, элгеч куелган. Эшне бөтенләй эшләп бетергәннән соң гына монда безнең төймә таксак, пуговица. Менә шулай эләктерелеп, менә шулай булырга тиеш. Бу инде почти готовый. Нәрсәсе җитми? Теңкәләр. Теңкәләр җитми. Менә теңкәләр юк. Бизәргә кирәк. Нәрсә белән бизибез дидек? Иң теңкәләргә хәтле. Мәрҗән. Мәрҗән белән. Но безнең хәя мәрҗән бармы? Җук. Но кибеттә безнең нәрсәләр бик күп? Бисер. Бисер. Аннары менә шушындый стекляруслар, бисерлар күп. Нинди генә матур бизәгеч әйберләр юк, ха, аларны да карыйбыз. Менә ул бизәгеч әйберләр дигәндә, мин сезгә гел киләм бит инде болай, әниләрне, муен якаларны да, күлмәкләрне дә гел карыйм. Сез аларны Мамадыштан гына алмыйсыз инде. Сез аларны кайлардан җыеп кайтасыз? Чаллыда махсус шушындый кул эшләре белән шөгыльләнүчеләр өчен дә шундый отделлар бар кибетләрдә. Чаллыдан җыям, Нижнекамскидан җыям. Мамадышта да бик бай хәзер. Мамадышлар алар нәрсә сорасаң, шуны алып кайтып бирәләр. Теге Нурислам, Нурислам кибете бит әле ул. Менә шул кибет күп әйберне алар үзләре апат бирәләр. Ярмаркаларга да йөрисең. Анда аласыз бер. Аннары соң э, мыңынчы гел булды Спасский ярмарка. Спасский ярмаркадан күп итеп алып кайта идем әйберләр. Шуңа күрә э, бөтен җирдән дә эзләгән кешегә хәзер бүгенге көндә бар. Аннары менә хәзер карыйк тагын. Монда безнең мәрҗә тәңкәләр. Безнең бит инде хәзер э, ничек дип әйтим инде, Әйдәгез без заманча итеп бизик инде хәзер мондый ниләрне, тамаксаларны. Гел теге тәңкә генә я булмаса бер рәт мәрҗән генә калдырмыйк. Менә мисал өчен, әлбәттә, башта без моны эшләп бетергәнче бит әле нишләргә тиешбез? Мин боларны пока әйләндереп торыйм әле, минем күзгә нитеп тормасыннар аны. Менә бу безнең бүгенге эшләп бетергән эшебез дип. Димә, менә ул аңа элгече бар, Төймә тагасы калды, тәңкәләр тезәсе калды һәм бизәсе калды. Нәрсәләр белән бизәп була икән? Моны тоттым да тегә башладым түгел. Иң элек башта тезеп карарга кирәк. Урнаштырып карарга кирәк. Менә безнең Камил белән тетя Аля утыралар, алар Кап-кадый менә шушындый бер савыт җыелган шушындый төймәләрдән. Менә бик оригинальный идея менә бу. Менә шушылай итеп тәңкәләр, менә мондый акча тәңкәләрдән генә түгел, менә мондый, чөнки болар хәю, аз болар уже. Менә шулай төймәләр белән дә эшләп була. Ә алар һәрбер өйдә дә бар. Менә күрәсезме? Менә син моны үзеңдә эшли аласың инде. Теге папаңны тишеп бир әле дип йөри алмыйсың. Аптыратмыйсың, менә шушындый төймәләр белән дәшә. Менә бит аның ниндиләре генә юк. Кара төсләр, төрле төсләр белән нинди узарлар ясый аласыз. Менә алар сезгә идея бирәләр икесе. Хәзер без нәрсәләр белән бизик микән? Беренчедән, безнең бу өлешен аның э, тасма белән дә бизәргә булыр иде. Но бу юлысы без тасмасыз гына калдырабыз. Безнең әйберләребез, нәрсәләребез бар? Менә мондый беркетә торган бизәкләребез бар. Так. Болары хәзер тагын күрсәтәмен. Тагын безнең Бу матур иттереп, менә бу җиргә куйыйм әле мин аны, сез күрсен өчен дә ак җирлеккә штаб булсын. Менә мондый кибетләрдә һаман да шул кул эшләре кибетләрендә инде. Менә шушындый әйберләр бар. Менә шушындый әйберләр бар. Күрәсезме? Һәр әгәр дә без аны менә монда бергә урында куеп торыйк әле. Матур буламы? Матур була, менә ничек матур була. Так, я булмаса менә мондые. Менә без аны мондыйны да куеп карый алабыз. Менә, менә шуларны бөтенесен алдыбызга куябыз. Бу безгә Әзрәк фантазия килсен, уй килсен, шуның өчен дә каршыбызда торып торсын ул безне. Һәрвакыт эшләгән чагында булган әйберләрегезне башта чыгарып тезегез. Менә минем кебек, менә шушылай. Чыгарып тезеп, Аннары менә шушыларга карап утырып, әзрәк менә шулай акчаларны да Нәрсә иттереп энергиясен, үзеңнең энергияңне биреп уйлап утырганда, яхшы идеяләр килә, яхшы уйлар килә, и менә шунда эшли башлыйсың, и матур булып бер нәрсә булса да килеп чыга инде. Аннары хәзер минем мондый әзерәк акчам да бар. Элеккегедән менә бу бер тиеннәр, ниләр, ун тиеннәр. Но аннары әле минем бар Менә шушындый кибеттән сатып алган махсус шундый җиңел генә паетка диләр аны. Менә мин аны сезгә күрсәтәм. Алар кибеттә бар. Менә бу җиңел ялтыравык тора торган сәхнәдә ясар өченгә сәхнә киемнәре эшләгәндә кулланырлык шушындый паеткаларым да бар. Менә болай аларны шушылай барыбер тегәсең, аның ана тишекләре бар. Менә шулай тегәме. Хәзер Далее. Хәзер менә моны әйләндереп куябыз да, син менә поеткалар белән үзең берәр нәрсә төзеп кара әле покага. Мар синең берәр ни килеп чыгар, идея, сиңа поеткалар. Аннарысын менә шушындый менә э, болары да кибеттә бар. Болары инде уже как бы тәңкәләр. Менә Менә шушындый ларның элгечләре дә бар тегеп куярга. Менә болар белән дә. Менә хәзер шушылар белән тезеп карыйбыз әле. Нәрсә эшләргә булыр икән? Әнә тәңкә тезә башлаганчы башта безнең менә бу муен өлешен мәрҗән беләнме, менә нәрсә белән булса да бер нитергә кирәк. Нәрсә белән эшләргә икән? Кызым, ты не подскажешь? Как, как нам дальше? Может, менә бу бисер белән? Менә хәзер минем кызым Бисерларны менә шулай итеп тәңкәләп җыйды, димә. Әгәр дә ул аны озын итеп, күп итеп җыйган булса, менә болай итеп без аны менә болай итеп тигерик, берничә рәт. Менә шулай итеп, берничә рәт менә шулай җыелган бисерны. Менә ул аны күпме җыйган инде, как раз бернилек. Бер рәтлек менә шулай итеп. Әгәр дә менә безнең хәзер менә монда Вәсилә җыйган нене шулай итеп куйсак, ул әле аны тагын икене җый саен кызым, аннары икесен дә Әй, шуның астына нәрсә куярга булыр икән, кызым? Җыйгале әйдә. Что бы еще мы? Әйдә, моны куябызмы?

Түгәрәк уенга безне инде чакырмыйлармы? Эш, эшкә бирелеп. Соңга калмадык микән? Юкмы әле? Тиз тизрәк кыймылдыйк, соңга калуда бар. Э, менә шуңа әйтәм бит, ха, тизәбез, тизәбез дә. Э, бүген тегеп бетерәлмәсәк, без аны нигә э, сотовыйларда бар бит безнең ниләрдә, телефоннарда төшерәбез дә. Аннары онытсак, кайткач шуннан карап Эшләп тә бетерәбез. Менә безнең бер рәттә ошыймы сезгә? Менә, менә шушылай. Но безнең бит әле э, тамаксалар, алар бит инде бөтенесе капланып бетсәләр генә бит матур булалар, шәй бит. Так. Ә ул менә тәңкәләрнең кайберләрендә э, тәңкәләр бер ике генә рәт, кайберләрендә бик күп рәт. Аның берәр нинди нәрсәсе бармы? Әһәмияте дип Элек, әйтәм. менә, моның элеккеге заманда байлар Байлыктан. Кемдә күпме тәңкә бар, это раз, имә. Аннары соң бу көн саен бәйли торган менә бу Муенҗакада ике генә рәт булган. Моны уенга чыга башлаган кызлар таккан һәм көн саен әбиләр, түтиләр таккан. Ә инде бәйрәмнәргә бара башласалар, алар инде башка төрле безнең керәшеннәрдә күп төрле шундай көмеш тәңкәләр белән бизәлгән әйберләр бар менә бу дәвәт менә мамадышта менә бу кылышчыда кәсилә диләр татарларда хәситә но татарларда хәситә ул Ювелир менә шушындый ювелир эшләнмәләр белән бизәлгән, анда тәңкәләр аз була. Ә менә керәшеннәрдә, удмуртларда, мариларда, аларныкы чувашларда тәңкә күбрәк. Мондый ювелир эшләнмәләр алар берәү, икәү, теге күз тимәскә дигәнгә генә бер җиргә генә кыстырылган гына була. Менә шушы, менә, менә шушындый әйберне, өстәмә шушыңа кигәннәр инде. Тагын сакал дигән, түшлек дигән зур, анда тәңкәләр бик күп булган. Андыйларны бәйрәмгә генә кигәннәр. Менә шуңа күрә аерымлыклары шуннан. Кайда тәңкә күбрәк. И, бу әйберләр бөтенесе дә кызы, нәй, әбисеннән оныгына, кызына менә шулай итеп калып килгән бит инде. Ә кияүгә чыкмаган кызларның, кияүгә чыкмаган бар. Кияүгә чыкмаган кызлар, гадәттә, мондый дәвәтләр кимәгәннәр, зур-зур-зур ниләр кимәгәннәр. Алар кигәннәр бары тик менә шушы. Уенга чыга башласа, әгәр дә унөч-ундүрт яшьтә ул уенга чыга башласа, уже мондый муенҗаканы таккан ул инде уже. Булды. Менә шушы э, тагын бер нәрсә әйтәсем калган. Менә бу муен өлешен эшләп бетергәннән соң э, обязательно эшләгез менә бу соңгы рәт кырыена. Кыры рәтен улам Мы потом твое посмотрим. Ты очень красиво делаешь, только громко не говори, улым, ладно, а то ты мне мешаешь, пожалуйста. Менә бу соңгы рәтне эшләп бетереп куярга, ул дальше эшләү өчен җайлы, шуңа күрә. И тагын бер әйберне әйтеп китәм. Менә бу кырда, менә болай кырда итеп эшләргә түгел, ә чыгып тәңкә чыгып калырлык булсын. Шулай итеп тегергә кирәк. Менә мин бер эшне онытканмын әйтергә, үземнең күзем инде өйрәнгән минем, мин аны үзем болай да чамалыйм, әмма әле яңа гына эшли башлаган кешеләргә мин линейка алырга нитәм, тәкъдим итәм һәм ак карандаш, бу цветной карандашлар арасында бар, бу эзләр сызар өчен дә, менә болай, ничек тигез булып барсын өчен. Менә шуңа күрә бу әйберләр кирәк була. Но мин инде хәзер күп итеп эшләгәчтен, минем күзем өйрәнгән, мин, минеке, минем күзем тигез бара. Но әле беренче эшләүчеләргә ул кирәк була. Сез Шуңа. менә күп итеп эшләгәч дигәч, дигәннән, сез күпме тамакса тектегез икән инде, муенчакка? Әйтә, әйтә алмыйм. Бик күптер инде ул. Күптер инде, Сез күптер.
ничә яшьтән, ничек, кайчаннан Юк, тегәсез?
яшьтән тегә, тамаксалар текмәдем. Аның өчен акча кирәк иде, акча юк иде. Тәңкә югые. Ә мондый әйберләр сатылмыйдырые. Элек мин кечкенә сезнең кебек чагымда кибетләр бик бай түгел иде. Бөтен кирәк әйбер дә юк иде. Шуңа күрә бу эшләрне мин соңгы бер ун-унбиш ел табаксалар эшли башлаганыма. Чөнки югые алар. Кибет әле менә бер тиен белән биш тиен яңа гына юкка чыкты. Нидән? Кулланыштан бетте. Алары аларны да бит әле тишеп булмады, алары да юк иде. Шуңа күрә менә бу эшне бик иртә башлап булмады. Менә шушылай итеп башта кырны эшләп бетерсәгез, менә шулай эшләп бетерәбез. Соңга калмыйбызмы без Питрауга өлгерәбезме? Өлгерәбез. Ярар. Безне анда көтеп тормыйлармы? Менә, менә шушылай иттереп, хәзер моны буш калдырып булмый бит инде. Урта, урта өлешне дә бизәргә кирәк, нәрсәләр дә булса. Менә шушы тәңкәләр белән. Мондый тәңкәләр кибетләрдә сатыла. Һәркем үзенә, йә булмаса бүләккә берәр туганына шушындый матур тамаксалар эшләсә, бүләккә алырга. Син риза булыр идеңме бүләк алырга? Арина, син ризамы менә шушылай ясаганны? Но син инде хәзер остарасың, өйрәнеп китәсең бит, әйеме? Но барыбер дә без сиңа бер тамакса бүләк итәбез әле бүген. Алла бирса, бәйрәмгә менә Питрауга хәзер барырга. Менә шушылай итеп озакка хәтле тегә, не, тезәбез без моны. Тезәбез. Менә сиңа да берне. Тегеп чыгабыз. Монда инде һәр кемнең үзенең фантазиясе дип әйтимме инде. Материалына да карап, кул астында нәрсәләре бар. Бизәү сезнең үзегездән тора инде, да ин итеп. Менә мин моны хәзер болай иттереп тутырам. Аннары без моны фотога төшереп, онытмас өчен, әгәр дә ошаса әле менә шу эшләнеп беткән эшебез, ошаса үзебезгә, күңелебезгә хуш килсә, без моны төшереп алабыз да, Онытмас өчен, ә аннан уже тегә башлыйбыз инде. Кулыбызга алабыз җеп. Менә бу очракта инде җепнең ныклыгын алып, ныгын алырга кирәк. Ни өчен дисәгез, ай-яй, Арина матур чыга. Менә бит, поеткалардан да, менә, күрәсезме, хәзер менә мондыйлардан эшләп була, монсы тәңкәләрдән эшләнгән, менә төймәләрдән ничек эшләп була, менә поеткалардан, менә күпме идея бирәбез без. Безне караучыларга, безне күзәтүчеләргә, без эшләргә өйрәнәсе килгән кешеләргә, Ныклы җеп алмасаң, әгәр дә акча, тишелгән акча булса, тишелгән акча бар микән, юк микән, бар, менә бер тиен. Менә ул специально теге Сверла белән, борау белән тишелә бит инде нечкә генә. Ул бик үткен. Менә бу әйбер тамаксаны киеп йөргәндә ул һәрвакыт малай селкенә. И акча нене җепне кисә. Шуңа күрә ныклы җеп кирәк. Теккән чагында бу ул әйберне искә алырга кирәк. Беттеме кызым мондый әйберләр? Безнең мондый ниебез җитмәде, әйме? Жалко. Эшләп бит. Ә бездән хат тәңкә белән тезеп карыйбыз калган өлешләрен инде. Бирегез әле безгә тәңкә кирәк. Ә, безнең бармы? Аннан да бар. Бу, ага. Булды. Безнең бит әле менә ниебез җитмәде. Так. Хәзер дальше калган өлешенә менә мондый тәңкәләр куярга була. Менә шушылай төрле инәй, чын акча тәңкәләр дә мөмкин. Сатып алганнарын да менә шайтып бу җирлекне тутырырга кирәк бит. Ну ничек кызым? Ә менә монда безнең җитеп бетмәгән бер, бер өлеше. Ну безнең бу нибез, мондыйбыз, ә синеке фирансыннан, менә моннан табар.
Булды.
Менә шушы типта. Ну, ничек нәрсә әйтерсез? Бик матур. Бик матур булды.
Менә бер төрлене шушылай эшләдек. Менә безнең Камил белән тетя Валя шушылай итеп эшләделәр. Монда инде карарлар анда эшләүчеләр. Молодцы. Бик матур итеп эшлә. Молодец, э, Камилчик. Так, кызым, син дә молодец, син дә матур итеп эшләдең аны. Өйгә кайткачтын тагын да шулай итеп эшләрбез әле, име? Али, Аринаны, Арина ошатмады әле, тиз эшли башлады. Менә хәзер нәрсә әйтәсем килә. Менә эшләргә була, менә шушында иттереп. Менә алай тезәргә була. Монда инде безнең тасма белән муен өлеше дә бизәп куелган. Менә мондый, монда отложим димә, монда куеп куй. Менә әйдәгез менә моны без Аринага бүләк итик әле. Ошыймы сиңа Арина? Менә болай монсы болай итеп бизәлгән. Камилчик, ошыймы? Да. Вот. Менә әле Аринага киертеп куйыйк әле аны. Менә булды. Хәзер тагын берничә төрлене карыйк әле. Менә мондые да бар, болай итеп тә бизәргә була. Менә бу, бу өлештә ана аска өлешкә чәчәкләр ясаганнар. Да. Аннары соң менә мондый э, сакал, сакал дибез инде мондый зурларын, аны э, җирлеге зурларын болай итеп тә бизәргә була. Менә мондый иттереп тә. Бу инде э, яшь кызларга, кечкенә кызларга түгел, э, зур түтиләргә, зурларга шундыйларны эшләргә була мөмкин. Тагын нәрсәләр сорауларыгыз юкмы? Менә мондый чылбырларны әйтәмен дигәнем. Менә мондый чылбырлар белән менә бу бисерны куйдык бит без. Менә бу бисер урынына менә бу чылбыр белән дә бизәргә була. Менә безнең Василәнең менә монда, менә шулай итеп бизәлгән. Менә болай итеп тә кулланыла була. Менә менә шундый төрле ташлар да бар бит хәзер сатыла торган. Алар белән дә бизәргә була. Менә шул. Кызлар уенга барганда, бәйрәмнәрдә менә шушындый тамаксасыз бармаганнар. Шулай булгачтын, әгәр дә бүген дә безнең кызларыбыз менә бәйрәмнәргә барганда, менә Арина безнең сәхнәдә җырлап йөри бит инде. Менә ул һәрвакыт матур күлмәге белән матур шушы тамаксасын бәйләп килеп бара инде. Элек аны теге бер саклавыч итеп кигән булсалар, хәзер инде без аны матурлык өчен бизәгеч итеп киябез. Ә элек безнең әбиләр заманында бу әйберләр, тәңкәл әйберләр, алар берсе дә бизәнү әйберсе булмаган, алар яман көчләрдән, әшәкеләрдән, начарлардан саклану булган. Күпме күбрәк көмеш тәңкәләр белән капланган булсак, шул хәтле без сакланган булабыз, дип ышанганнар алар. Менә шулай. Алар чәчләрен дә каплап йөргәннәр, шушы чәч толымнарын. Менә Аринаныкы чыгып тора әле пока, но элеккеге заманда ул алай итеп йөрмәгән, аны шушындый тәңкәле капчык эченә яшереп куя торган булганнар. Күкрәкләрен дә беләзекләр кигәннәр, көмеш беләзекләр. Аларның йөзекләре дә тәңкәле булган, шушылай кечкенә генә вак тәңкәле йөзекләр кигәннәр. Менә кунакка барганда инде олы яшьтәге түтиләр менә шушы дәүәтне кигәннәр, йөрәк ягыннан. Йөрәкне сакларга кирәк. Менә безнең, миңа киеп күрсәт инде. Менә шушындый тамакса да бәйләгәннәр алар, и еще дәвәтне дә кигәннәр, кәфилә бу, мамадышлар да әйтәләр моны, менә шулай ди, менә шушылай бик матур бизәнү әйберсе утырып тор инде шуның белән генә. Менә минем бүген бәйрәм вакытында, бәйрәм алдында сезнең каршыгызда шушындый күргәзмә дәрес әйберләр күрсәтеп Һәм шуларны өйрәтү дәресе дип әйтим инде, шундый дәрес уздырдым. Әгәр дә шушыннан кем дә булса берәр төрле үзенә идея алса, бер белем алса, белемлек алса дип әйтик инде, үзләренә эшләп карасалар, мин әлбәттә бик риза калыр идем. Менә шушылай. Менә шушылай әле гап-гади генә күлмәккә киелгән тамакса да бик матур. Менә шушылай инде махсус сәхнә өчен тегелгән күлмәккә дә бик матур. Шулай бит? Бу әйберләребез әле онытылмасын иде, күренеп йөрсеннәр иде әле. Әйткәнемчә, менә аны акчам юк дип утырасы түгел инде. Менә мондый төймәләр инде, пуговицалар, алар бик күп бит инде. Аларны бер җайлап, җыеп, тегеп кенә куярга кирәк. Үзенә күрә ул барыбер безнең әбиләребездән калган мирасыбызның бер төре булып торыр иде инде. Ягмас ана поеткалардан, менә шулай итеп. Менә безнең, менә шушы әбиләр киеп йөргән безнең яшь кызлар, әбиләр түгел, яшь кызлар кияүгә чыкканчы менә шундый сыргалар, сырга дип атыйлар, көмеш сыргалар, боларны Мамадыш осталары эшләгән инде. Мамадыш осталарына шулай тәңкә алып барганнар да, менә мондый зур тәңкәне. Ана шушы зур тәңкәдән аларга осталар, көмешчеләр җәткәннәр дибез. Аларга менә шундый сыргалар эшләп биргәннәр. Менә шундый фирүзә кашлар куйганнар. Хәзер инде алар коелып беткәннәр. Ни өчен фирүзә каш куйганнар? Чөнки алар ышанганнар, менә шушы фирүзә ташы, аны теге сатучылар, ниләр дип әйт, сәүдәгәрләр төрле базарлардан, җәрминкәләрдән алып кайта торган булганнар. Имештә бу фирүзә ул күз тиюдән саклый. Ялан көчләрдән саклый. Элеккеге вакытта инде ышанулар көчле булган бит инде. Бигрәк тә безнең керәшеннәр арасында алар мәҗүсиләр булганнар бит инде. Шуңа күрә. Менә шуңа. Менә менә монда да бу эштә дә менә монда бик матур булыр иде. Әгәр дә менә моннан да алка булса, шундый безнең сыргага ошап тора. Менә шундый. Бүгенгә минем сөйләсе, күрсәтәсе эшләрем шушың белән тәмам. Барыгызга да тагын бер кат бәйрәм белән исән-сау булыгыз. Дуслар, якыннар, барча халык сезне Питрау бәйрәмнәре белән!